Ar y lein, y merched dan un ar bymtheg oed, a bant â nhw ar y ras. Mi all hon fod yn ras y go dyn, a phwy a ŵyr sawl cilch o'r cwrs yma y fyddan nhw'n gorfod i cwblhau. Y comisêrs yn cadw llygad manwl yn dilyn y y rasys cynharach yna pan oedd y beicwyr i'w weld yn, yn beth yw wedai, yn gwywo fallwn ni, falle ddylwn i ddweud, yn, yn hwyr yn y ras. Harriet Harnden, rhif 51, hi yw'r prif ddetholyn yn y ras yma, ond mae yna nifer eraill hefyd allai wneud enw iddyn nhw hunain, Maddie Wadsworth yn benodol, cadwch lygad mas am rhif 52, 61 hefyd Eva Oxley-Zilagi, Ac diddordeb lleol i fi yn sicr y rhif 68 y Luned King o'r Tywi Riders lawr yn y gorllewin yng Nghaerfyrddin, clwb sydd yn sicr yn yn cynhyrchu beicwyr ardderchog ar yr oedrannau iau yma. Wildman sydd yn ennill rwy'n Poppy Wildman o dîm SF Racing. Yn y glas y tu ôl iddi hi mae Katie Scott. Mae welon ni yn y ras blaenorol yn dyfer ras y dynion hun fel nath ambell un. Dim ond cadw llygad ar y cyffyle blaen yn mynd rownd y cylch cyntaf cyn gwneud i symudiad. Mae Katie Scott yn edrych yn gryf iawn yn diwy, ond mae hon yn mynd i fod yn, yn dipyn o ras ynddi hi a Poppy Wildman. Rydyn ni'n mynd ôl i'r llinell gychwyn yna, at y merched y dan bedyr ar ddeg oed. Millie Cousins yn y canol y llun, Yn y crys gwyn hynna i ddynodi taw hi sydd ar y blaen yn y gyfres wedi un ras yn barod. y bant â nhw fel llygod. Be sydd, mae yna rhyw bymtheg siŵr gen i o feicwyr ifanc o ferched yn y ras yma. Mae yna ddiddordeb lleol yn Maddy Osborne, rhif 132 o glwb lleol, clwb beicio y Fenni. Yn dweud bod hi'n gyfarwydd â'r cwrs yma, mae'n gwrs sydd wedi cael ei baratoi yn benodol ar gyfer y penwythnos yma, ond byddwn ni'n tybio ei bod hi wedi cael cyfle falle yn ystod yr wythnos ddiwetha i, uh, i gael y beic allan a dod lawr fan hyn i roi cynnig arni. Millie Cousins de yn y gwyn, uh, un o'r ffefrynnau yn sicr i chi yn mynd i'r blaen fyna yn gynnar yn y ras i ferched dan uh, Y bedair ar ddeg oed. Y mae yna rai yma sydd ond yn, yn ddeg ac un ar ddeg hyd yn oed. Ond mae'n brofiad ardderchog i'r bobl ifanc yma i gael cystadleuaeth o safon cenedlaethol a mor agos a hyn i gatre i ambell un ohonyn nhw. Millie Cousins o Zappies Cycling Club yn edrych yn, yn brofiadol ar y beic yn diwy. A dyna beth yw natur y gamp yma, pwy sydd ar grefft. i allu adeiladu y buddugoliaeth hwn, oherwydd dyna chi'n neud yn y rasus yma. Bod gyflymau i chi'n dod allan o'r tro, o gornel, a pa mor gymen, pa mor gywir i chi hefyd yn mynd rownd y troion yma. Gofio bod hi'n yn, hytrach yn drwm o dan draed. O'n i'n sôn yn gynharach bod yr hael yn dod allan, wel mae wedi cilio tu ôl i gwmwl unwaith eto. Wrth i ni gael cip yn hyn ar y ras i ferched dan 15 oed, Katie Scott i ni'n edrych arni. Yn fan hyn mae'n edrych yn debyg i fod hi wedi agor bwlch bach sylweddol iddi hi hunan ar y darnau anoddau yma ac ar hyn o bryd mae Poppy Wildman yn cael hi'n anodd i, i gadw fyny gyda hi. Millie Cousins drwy'r coed.

Harriet Harnden o TMO Racing. Harriet Harnden wedi agor uh, bwlch sylweddol iddi hi hunan.

Y prif ddetholyn yn dod i fewn i'r ras yma. A tu ôl iddi hi mae Poppy Wildman. Dyma'n arweinydd ni yn dod fewn tu at llinell derfyn am y tro cynta. Harriet Harnden yw hi. A dyna'r pellter, dyna hi'n edrych dros i ysgwyr. A mae'n gwybod fod gyda hi y fantes sylweddol fan hyn wrth i Harnden groesi'r lein. Cyfriwch yr eiliadau. Mae'n siwr fod rhyw bymtheg eiliad gyda hi mewn llaw, oherwydd mae'r lluniau mae'n gamarweiniol. Llawer mwy o bellter na wedi ni'n feddwl rhwng y beicwyr Wildman.

Trefnu i fod y corneli, rhai ohonyn nhw'n dynach na fydde rhai o'r beicwyr mae'n dymuno. A felly rhwystr hefyd, a mae pob rhwystr yn golygu bod rhaid dod oddi ar y beic, a mae hynny hefyd yn, yn signo chydig bach o'r egni o'r coesau. A fan hyn, mae'n gallu bod yn anodd. Just y darn ola yna, nôl i fyny ar y darmac ni ar at y graean. Law nôl, lawr eto. Ras y merched dan beder ar ddeg oed, Anna Wadsworth o'r B-Line Bicycles, dyna ni, rhif 133 ar ei chefen hi. A'r ferch na ddarwen o'r dechrau yn deg, Millie Cousins, bellach nôl yn yr ail safle, ond yn dal mewn cysylltiad Mewn gweld y llinell derfyn am y tro cynta. Hon yn ras dipyn fwy clos na'r ras i'r ferched dan un ar bymtheg oed. Dyma'r ddwy sydd gyda ni yn arwen y ras Anna Wadsworth yn edrych dros i ysgwydd ac yn gweld bod Millie Cousins gyda hi o hyd. Yn daer iawn y doi, dwy arddull wahanol. Cousins yn isel lawr ar gyrn y beic ac mewn gwrth gyferbyniad wedyn mae Wadsworth i, yn istedd i fyny yn uchel ar gyrn y beic. Newydd weld Zoe Bagstead yn mynd trwyddo. Dyma hi, a dyma i chi ferch ddiddorol i chi, thad a'i ham yn gyn y beicwyr proffesiynol. Megan Hughes uh, oedd ein ham yn Bencampwraig Cymru a Magnus Bagstead, wel mi fi oedd e uh, yn y Tour de France fwy nag unwaith. Uh, braf gweld, wel, mae'n uh, codi braw yna i feddwl nôl. Uh, Wy'n cofio Megan yn, yn beicio cyn bod uh, Zoe yn cael ei geni, ac Elin wrth gwrs i chwaer. Y ddwy yn, yn, uh, yn reidwyr profiadol tu hwnt. Millie Cousins yn yr ail safle yn cadw golwg ar Anna Wadsworth i fyny ar y tu blaen. Wedi agor chydig bach o fwlch eto. Oddi ar i beic. Ond Emily Cousins yn mynd i aros ar ei beic a chwarae teg iddi, mae wedi ennill tir hefyd. Mae hon yn argoeli i fod yn ras ardderchog. Mae hi wedi llwyddo i gadw'r momentwm mewn gylch gyferbyniad llwyr i Anna Wadsworth. Wel, mae twyll yn dos eich chi'n meddwl bod chi'n gwybod pwy un o'r beicwyr yma sy'n gryfa, ond fel yr ath Millie Cousins i fyny y rhiw na dyma hi eto, a Wadsworth yn cael chydig bach o drafferthion yn y fan honno. Ac wrth gwrs, os y gallwch chi aros ar eich beic trwy gydol y ras, wel mae gyda chi fantes yn dos e. Ond cryfder uh, i mi uh, Anna Wadsworth sydd yn ei chadw hi ar y blaen. Ond fel mae'r ras yma'n mynd yn ei blaen, wrth gwrs, wel, mae'n mynd i signo'r egni wrth rhywun sy'n gorfod dod oddi ar y beic a, a pump o'r coesau yna i fyny'r uh, uh, y dringfeidd, er dyn nhw'n dringfeidd hir iawn, ond uh, Mae yna ambell un yn fwy serth na'i gilydd. Harriet Harnden. Hi sy'n arwen y ras i'r merched y dan un ar bymtheg oed. Mae hithau hefyd yn gryf eto. Gweithio'n galed iawn. Wedi gweld un yn newid y geirs yn hwylus iawn. Harnden yn y llun ar ben i hunan i fewn I'r goedwig. Yn edrych yn feicwraig addawol iawn yn diwy. Ac eto, does na neb ar ei chyfil hi. London yn uchel ar gyrn y beic yn eistedd nôl yn y cyfrwy. Dyna'r lle gorau fod. Ddim siŵr fod y, y pwysau lawr ar yr olwyn ôl yna. Yn rheoli y ras o'r tu blaen. Dyma'r ail ras yma Millie Cousins yn ôl i golwg hi nôl ar y blaen erbyn hyn. A falle fod y, y Yr adegau yna ble mae Anna Wadsworth wedi gorfod dod oddi ar ei beic yn dachrau dweud arni. Oherwydd mae Millie Cousins yn edrych yn, yn grif iawn fan yma. Wel, os na bwer yn y coesau na gwyliwch y gwahaniaeth eto. Wadsworth yn cael trafferthion. Ond Cousins, wedyn ni bod wedi treulio oriau yn y, yn y garej falle ar y turbo trainer oherwydd mae'n dygymod ar dringfeidd mae'n yn, yn hwylus iawn. Mae'r merched mae'n cymryd y rasio o ddifri yn dyn nhw. Harnden. TMO Racing Mae wedi agor bwlch y sylweddol, mae'r bwlch yna yn cael ei ymestyn gyda phob troad o'r olwyn i Harriet Harnden. Edrych dros i ysgwydd, ond welith i neb, does yna neb yn y golwg. Mae'n mae strolgar tu hwnt A mae wedi chwalu y, y ras yma, wedi agor y ras i fyny. Ras am yr ail safle yw hi i'r merched dan 1 ar bymtheg yn yr ail safle, Poppy Wildman. Handen, wel, siwr o fod hanner munud a mwy fydden ni'n tybio uh, rhwng y cynta a'r ail yn y ras yma. A mae'r ail uh, safle Poppy Wildman, mae hi yn edrych yn debyg bod gyda hi dipyn o o fantes ar y weddill y ras hefyd. Nôl at y merched dan bedair ar ddeg oed. Millie Cousins yn cadw i thrwy'n ar yr olwyn flaen yna, yn canolbwyntio i'r eitha, ond yw Wadsworth ddim am adael hi i, i ddianc o gwbl. Nawr, egon i weld fan y fwlch sydd gan Millie Cousins fan hyn. Edrych, cip bach dros i ysgwydd, mae dyw hi ddim yn siŵr iawn mae'n o fantes sydd gyda hi. Ond dyna ni, o, mae wedi agor tipyn o fwlch erbyn hyn, yn dyw i, mae yna rhyw ganllath fydden ni'n meddwl, a mae hwnna siŵr o fod yn cyfieithu, os mae dyna'r gair, i ryw ddeg eiliad fydden ni'n meddwl. Mae'r beicwyr ar hyd y ca. Yn edrych yn debyg bod Millie Cousins fan hyn wedi dal cynffon y ras y ferched dan un ar bymtheg oed. Nath uh, rhain gychwyn rhyw uh, Funud a mwy, siŵr o fod, o flaen y merched dan 14, Megan McMahon fyna yn y coch yn y ras i ferched dan 15, ond Millie Cousins yw hon. Harriet Handen, na fe, tybed faint o fwlch sydd rhyngddi hi a Poppy Wildman, os ta Wildman sydd yn yr ail safle. Wel, mae hon fel ras ymarfer, fel reid ymarfer am wn i, i Harriet Harnden. Gwylwch, does yna neb yn y golwg. Sy'n golygu bod yna hanner munud rhwydd erbyn hyn rhwng cynta a gael. Poppy Wildman yn yr ail safle ag eto. Does na ddim sôn am y trydydd yn y ras yma. Dyma nhw'n dod. Mae Poppy Wildman yn ddiogel yn yr ail safle, ond dyw hi ddim yn gallu creu argraff o gwbl ar Harriet Harnden lawr y tu blaen. Bobl bach yn hwylus iawn ac yn hwyliog hefyd dros y rhwystrau yna. A dyna ni, ni'n gweld Poppy Wildman a bydd Harriet Harnden hefyd wedi sylwi i faint o, o fantes sydd gyda hi. Nid y bydd hi'n gorffwys ar i'r hwyre neu gorffwys ar gyrn y beic o ran hynny. I ras hi yw i nawr i golli, ynddo fe. Uh, Wylon ni yn y ras gyntaf yna, mae rhywbeth yn gallu digwydd, rhyw fai technegol uh, ar y beic, wrth gwrs, wedi costio'n ddrud i Ian Taylor, ond uh, dim unrhyw awgrym uh, fod uh, beic Harriet Harnden yn ddim byd ond yn troi fel watch. Rownd y troion, Billy Cousins. O'n i'n gofyn i fi'n hunan, wel, pwy mor grif yw'r y ferch ifanc yma? Ac fe brofodd i hynny yn go gloi yn y ras yma nawr. Mae hi mas ar ben ei hunan yn ôl ei golwg hi. Ac yn symud i fyny'r ca yn hwylus iawn. Hi sydd yn gwisgo'r Cris Gwyn, hi sydd yn arwen y gyfres wedi un ras yn Darby bythefnos yn ôl. Dyna'r ferch sydd yn yr ail safle yn y ras i ferched dan bedair ar ddeg oed, Anna Wadsworth. Dow dow fel maen nhw'n dweud yn y fe, pwyll piau. Rhyw 59 yn mynd trwy'r llun, dyna Ruby Boys o, o Huddersfield, maen nhw yma o bob rhan o'r Deyrnas Unedig. Millie Cousins, heibio'r pits, lawr Y gori waered yn y fan yna, a fewn i'r i gyfeiriad y llinell derfyn yna eto i gwblhau cylch arall o'r cwrs yma, cwrs sydd yn ddigon anodd. Dyw yn edrych yn anodd ar bapur, ond wedyn nid ar bapur mae'r ras mae'n cael ei hennill. A wy'n synhwyro rhyw ychydig falle fod Anna Wadsworth yn cau y bwlch rhyw ychydig erbyn hyn, ac am wneud ras ohoni. Y bwlch yna eto yn edrych, wel mae e'n fwy na mae'n edrych, ond mae Wadsworth wedi cael ail wynt o'r rhywle. Oherwydd mae'n dod eto, uh, wedi cael y bwlch heb os i chi. Rhif 59 yn ras y merched a ni'n ar bymtheg yma hi Ruby Boys. Millie Cousins yn synhwyro falle fod uh, Wel gyda'i ras fan hyn ac yn gwasgu arni heibio un arall yn y ras y merched hŷn Elena Smith oedd honno, Zoe Bagstedt yn y dod trwyddo dros y, y llinell derfyn yna yn y trydydd sawleg i feddwl, dwi'n credu mae dim ond un ar ddeg oed yw Zoe. Bydd merched dan bedair ar ddeg ond mae'n yn feicwraig naturiol iawn yn ôl be dwi wedi glywed. Dyna'r bwlch eto i chi. Dwi'n fel sef e'n cael, Wadsworth oedd yn Wel, dwi'n siŵr chwaith. Sut eith hi dros y rhwystrau yma. Cousins lawr yn ôl ar ei beic yn sydyn i chwilio am y ger. I gael y, y sgidiau yna fewn i'r clips ar y pedale. A mi fydd hi'n dechrau gofyn iddi hynna nawr, o'n i'n meddwl bod y ras yma gen ni rai munudau yn ôl. Ond mae Wadsworth wedi cael ail wynt o'r le. Dyma hi yn dechrau dringo. Un camgymeriad lleia, un llithriad ac fe all y cwbl fod drosodd, ond mae Billy Cousins yn gwybod yn union beth sydd angen iddi hi wneud a dyma hi eto yn aros yn y cyfrwy. Yn cael argraff dda iawn o'r ferch ifanc yma, mae rhaid i fi ddweud. Pan ddaw Wadsworth lawr y tile fan yma, mi fydd yn gallu gweld, o, mae'n gallu gweld Cousins ta beth. Ond peth arall yw i dal hi. O bob tro ni'n gweld Harriet Harnden, ni'n aros am y, yr ail reidiwr i ddod fewn i'r llun, a ni'n gorfod aros cryn dipyn yn dyn ni. Oherwydd um, mae Mantes Harnden yn sylweddol a dweud y lleia. Allan ar ben i hunan. Y trac ma'n sychu allan rhyw ychydig ond yr haul welson ni rhyw awr yn ôl ddim ddim wedi wedi aros gyda ni a'r, ar niwl yn dysgu'n eto dros y, y Blorens yn mynydd yn y pellter sydd yn ei yn nodweddu yr ardal yma o o'r fenni. A'r mynyddoedd dion. Harnden. Gwylwch, nos a neb yn y llun eto. Mae hi... Wel, mae rhaid bod hi'n mwynhau ei chwmni hunan, oherwydd mae wedi bod yna allan na benni hunan ers bron y cychwyn yn deg. Poppy Wildman a hithau yn uh, brwydro am y blaen yn gynnar. Ie, yeah. yeah. weithiau mae angen cydion dyn yn y polyn yn dos e i dynnu chi'n yn y rownd. Hoffi Wildman, dyna hi. Ond mae'n siŵr o fod rhyw funud o wahaniaeth nawr rhwng cyntaf ac ail. Dyna i chi gymaint o goruchafiaeth Harriet Harnden o dîm TMO Racing. Nôl mewn i'r coed eto. Mae'n ambell i ddarn llithrig iawn i fewn rhwng y coed y ffordd na'r a'r dail sydd wedi dysgu'n wrth gwrs rhywun i'n pydru ac yn ychwanegu at y, uh, at y tirwedd. Poppy Wildman. Wyll bach. O, oh, mae'n galed. Mae'n galed erbyn hyn. Mae'n rhaid dal ati. Oherwydd hi sydd yn yr ail safle. Ddim yn dod o dan fygythiad ar hyn o bryd. O'n i'n cyfeirio yn gynharach, falle bydde'r y trefnwyr, y comisar, sef y prif feirniad, y prif stiwad am hwn i, Yy yn gallu penderfynu ddod â'r ras yma i ben yn gynt na phryd a bod hi yy, neu fe yn gweld yy, fod yy, y feicwyr yma yn cael trafferthion ac yn, yy, yn ei chael hi'n anodd, ond yn sicr nid yy, Harriet Harnden. Mae hi wedi gwneud y ras yma i edrych yn hawdd, yn diwy. Ond mae hi siwr o fod yn tynnu at... Yy, Wel, mae Bown o fod yn tynnu at un ar bymtheg oed os nad yw hi'n un ar bymtheg oed hyd yn oed. Mae yna Feicwyr ifanc iawn uh, yn y categori yma yn nes at yr, uh, y peder ar ddeg. Bygin llithriad bach yn y fan yna. Ond uh, ar wahân i hynny, mae wedi edrych yn, uh, yn uh, hwylius iawn. Cos mae yna bwyntiau i'w hennill eto i'r uh, bobl ifenc yma. Ond mae cael eich galw yn bencampwr Pryden wrth gwrs, mae hwnnw yn, uh, yn dod â, â braint a bri gydag e. Mae corff uh, seiclo Pryden yn cymryd sylw yn fwy o wir. Wel, mae yna gyfleoedd i fynd ymhellach yn y gamp yn os efe pencampwriaethau Ewrop yn digwydd uh, y dyddiau yma. Phrydain a Chymru yn cael cryn lwyddiant hefyd yn dilyn i llwyddiant yn y gemau Olympaidd. Pwy a ŵyr sawl un o'r bobl ifanc yma welwn ni yn, yn dilyn llwybrau Becky James wrth gwrs o'r benni fan yma chi'n cyrraedd y, y lleoliad yma chi'n gweld posteri longyfarch Becky James ar ei gorchest yn y gemau Olympaidd. Mae hon yn dipyn o orchest hefyd i Harriet Harnden. Wedi bod allan ar ben ei hunan bron ers y dechrau'n deg a hanner ffordd rownd y cylch cyntaf ers pan y gath i go y gore ar Poppy Wildman. Ni'n edrych fan yma ar uh, Millie Cousins yn arwen Y merched dan 40 oed yn y cefndir, mi welwn ni Anna Wadsworth. Gawn ni weld mewn munud felly pan fydd y camera'n tynnu allan pa mor uh, bell y mae hi ar y blaen. Y darn yma o'r cwrs wrth gwrs yn gam arweiniol, be allwn ni weld y ddwy uh, yn yr un llun, dyna nhw. Ond erbyn bod nhw wedi mynd rownd y, y, y rhwystrau mae i gyd a, a dod allan i'r gwastad eto, fe welwn ni falle bod yna rhyw o bymtheg i geneiliad falle o wahaniaeth. Cousins am y tro cyntaf yn edrych falle Yy, yn llafurus, y braidd yn llafurus, ond eto, allan o'r cyfrwy ac yn cadw'r momentwm, a dyna sy'n bwysig, cadw'r curiad yna, cadw'r cadence i fyny. A fel y daw hi nes at y llinell derfyn, wel, fydd un yn clywed y dorf yn i hannog i yn ei blaen. Yn y deulu yma, mae yna ffrindiau, mae yna gefnogwyr i'w thîm hi hefyd, y Zappies Cycling Club. Mae yna nifer o'r clwb hwnnw yn cael eu cynrychioli yma heddi ar bob, uh, ym mhob categori o rasio. Yn glwb uh, llwyddiannus iawn. Na, te felly gen i awgrym fan hyn nawr o pa mor uh, bell ar y blaen mae Millie Cousins. Hi yn uh, diflannu o'r golwg uh, rownd y gornel bella yna. Ond hyd yma, yna Wadsworth ddim yn y llun. Dyma hi, yn yr ail safle. O, ni mae'r bwlch yn wedi agor yn y pellter fe welon ni Mili Cousins yn diflannu. Rownd y rhwystri. Millie Cousins. Dewis y llwybr. Llwybr mwyaf economegol fel maen nhw'n dweud. Nawr mae Wadsworth yn dod i'r golwg yn uh, ar y chwyth o'r llun. Uh, mae wedi colli tir yn amlwg i uh, Cousins yn ystod uh, y cylch yma ac yn cael ei dal i fyny rhyw ychydig falle gan, gan feicwraig arall. Na fydd hynny ddim wedi helpu i achos. Ond Cousins ar ei ffordd. Fyna mae wedi bod drwy gydol y ras, mae lawr yn isel ar gyrn y beic. Ydych chi'n meddwl falle fod y beic yma yn, yn rhy fawr iddi, ond na. Mae'n gwneud gwaith da iawn fan hyn i bo'r pits. Dydy mae'n dod eto. Ti all ei left erfyn. Now Wadsworth. Dal i ymlafnio. Dim sôn amdani. Nawr te, mae hwn yn, yn rhoi awgrym i ni. Ar y cylch diwetha, oedd Wadsworth dipyn yn nes, ond mae yna lain glir erbyn hyn. O, mae yna ddeugen eiliad, siwr o fod, byddwn ni'n meddwl, rhwng cynta ac ail fan hyn, a Millie Cousins ar ôl gwrthsefyll y bygythiad Wadsworth wedi dal ati ac wedi ychwanegu at i mantes hefyd. Wadsworth yn edrych dros i hysgwydd, na, does na neb yn y golwg, mae hi'n ddiogel yn yr ail safle. Ond dwi ddim yn edrych yn debyg bod hi am ddod o fewn cyrraedd i Millie Cousins, a heb law fod na rhyw aflwydd yn, yn digwydd iddi hi, yna mae ras yma gyda hi i'w hennill. Dim amheuaeth chwaith am y bwy sydd am fynd ar ras i ferched dan un ar bymtheg oed. Mae Harriet Harnden yw honno. Hwn yn berfformiad mistrolgar gan Harnden. Mae'n werth i ni edrych ar ei, ar ei harddull hi. Iste nôl yn y cyfrwy. Cadw'r olwyn ôl na lawr ar y tir. Weithiau allan o'r cyfrwy ar y pedale. Cadw'r curiad yna, cadw'r tempo i fyny. A mae'r tempo wedi profi yn ormod i bedair ar bymtheg arall sydd yn y ras yma. Mae fwy o rymdaith na ras yn dwi i Harriet Harnden. Mae hi yw'r prif ddetholyn yn dod fewn i'r ras yma ac mae wedi profi taw, uh, taw hi yw'r orau yn y categori yma. Mae ni yn uh, rhan ucha'r cwrs yn union y tu ôl i ni fan hyn yn y pwynt sylwebu. Uh, dod lawr yn ôl fewn i'r uh, ca bach yna ble mae'r uh, yr holl rwystrau gadw yn, yn dyn wrth y, y polion yma. Gymen eto rownd y gornel. Poppy Wildman. O, oh, mae'n mynd yn anodd nawr yn diwy. Mae'n rhaid dal ati. Mae'n y bwyntiau gwerthfawr i'w hennill. A chi'n lle gweld ar ei wyneb i, mae'r Mae'r frwydr wedi bod yn un, yn un anodd tu hwnt y cwrs yn un... Mae yna dwyll yn y cwrs yma, yn edrych yn, yn, yn rhwydd. Mae'r cwrs i gyd o fewn golwg i bob pwrpas, ond uh, yna ambell i ddarn ohono, yn enwedig ar y dringfeidd yna, dyn nhw ddim yn hir fel o'n ni'n awgrymu, ond uh, maen nhw yn signo'r egni o'r coesau a o'r cymale, o'r cyhyrau. Mae'n anodd dweud wrth gwrs ar yr oedran yma ym mha ddisgyblaeth y bydd y, y bobl ifanc ma'n rhagori pan ddaw i'n fater o, o orfod dewis falle beicio mynydd neu uh, seiclo traws fel hyn neu pwy awyr ar y trac. O, dyma ni, dyma ni nawr te. Harriet Harnden wedi llithro nôl yn syth ar ei beic a faint sgwn i fydd hwnna wedi uh, amharu ar ei hyder hi Oedd hi'n edrych mor hwylus, yn dod i. Falle yn, yn ymlacio chydig bach yn ormod. Ond wy'n dal i synhwyro fod gyda hi ddigon mewn llaw ar Poppy Wildman. A bydd Poppy Wildman ddim wedi gweld y, y, y digwyddiad yna o bosib. Ond dyma hi, mae'r Edydd Hithau we hefyd yn ofalus. O, gwylwch yr olwyn ôl na'n llithro allan yn llydan ar y cornel. Dyna sy'n gallu digwydd wrth gwrs. Poppy Wildman yn y coed yna pan ddigwyddodd i Harriet Harnden i lithro. Felly ras mae ddiflannu O'ch gafael chi mor rhwydd a hynna. Fe welon ni fe'n digwydd yna gyda'r dynion hŷn yn dofe gyda Ian Taylor. Oh, Mae'r un mor llithrig wrth gerdded ag yw i ar gefn y beic. Oh. Oh, mae wedi llwyr ymladd yn diwy. A wedi colli ger yn y fan yna. Ger chydig bach yn rhy uchel. Ond yw'r digwyddiad yna ddim wedi ymharu dim ar Harriet Harnden. Mae wedi bod yn, uh, yn ras ddifau iddi hi. Ac eithrio am y digwyddiad bach yna. Ond uh, gyda hi ddigon o amser mewn llaw ta beth. Ni'n edrych fan hyn ar arweinydd y ras dan un ar bymtheg oed. Mae'n gwybod pan ddaw i allan o'r Coed yna. Yn daw i cyn bo hir i fewn i'r i olwg y llinell derfyn. Yn hen dim o dro. Ras yw i am yr ail, y trydydd a'r pedwerydd yn, yn y ras yma, a dyn ni ddim yn gwybod ar hyn o bryd faint o fantes sydd gan Poppy Wildman wrth gwrs. Ond dim amheuaeth am yr enillydd. Di bod mas ar ben ei hunan. Weithiau mae'n llwys mae yna beth yn gallu digwydd mor agos a hyn at Elin Lefterfyn, ond di hwnna ddim am ddigwydd i Harriet Harnden yn neud yn siŵr bod y, y zip yna ymhell i fyny rownd y gwddw a fod y enw'r noddwr yn cael ei arddangos. Oherwydd mae nodded yn bwysig iawn i'r bobl ifanc yma a Harriet Harnden yn dod adre yn fuddugoliaethus i dîm y TMO Racing ac eithrio y llithriad bach yna ar y cilch ola. Mae ei wedi bod yn ras ddifau i Harriet Harnden a Poppy Wildman. Oedd hi yna gyda Harriet Harnden ar ddechre y ras ond yy pan yy benderfynodd Harnden roi throed i lawr a lle Wildman mae na neb arall yn fyw yy gyda yr enillydd. Nawr de, sgwn i faint o fantes sydd gan uh, Millie Cousins y fan yma. Tro diwetha welon ni hi oedd hi'n uh, edrych i bod i'n mhell ar y blaen ac wedi mestyn i mantes ar y ferch yn yr ail safle ac Anna Wadsworth oedd honno. Yn gwneud y whole straight man dy fyny, y whole Go lawr. A ni'n chwilio am uh, yr ail safle fan yma. A Millie Cousins yn edrych i bod yn cryfhau fel bod y ras yma yn dynesu at i therfyn. Bobby Wildman. Mae wedi bod yn ras anodd i, i Wildman yn dod lawr allan o'r coed i mewn i'r gwastad te am y tro ola. Mewn i'r trydydd safle ef a Oxley Silaji. Ond uh, Poppy Wildman sydd am fynd ar ail safle. Fe fydd na bwyntiau gwerthfawr hefyd i ef a Oxley Silaji enillydd y bencampwriaeth neu pencampwriaethau Pryden yn yr amwythig y tymor diwetha i'r dosbarth dan bedair ar, bedair ar deg oed wedi symud i fyny y tymor yma ac yn hawlio y pwyntiau am y trydydd safle. Mewn dim amheuaeth am y cyntaf, Harriet Harnden oedd honno. Poppy Wildman yn ail de ac Eva Oxley-Siladi yn y trydydd safle. Fe fydd hi ddim yn hir nawr cyn y daw Millie Cousins lawr Drwy'r coed yna ac allan i'r gwastad ac fe welith ille hefyd y faner du a gwyn i'w chyfarchu fel enillydd y ras i'r merched dan bedair ar ddeg oed. Bron mor hawdd falle a'r fuddugoliaeth i Harriet Harnden yn y ras i ferched dan un ar bymtheg. Tipyn o frwydr ar un adeg rhwng Millie Cousins ac Anna Wadsworth. Dyma hi, Anna Wadsworth. Ond oedd yn ddiddorol fel oedd Millie Cousins trwy gydol y ras mae geithio unwaith neu ddwy yn aros yn y cyfrwy ac wrth gwrs oedd hynny yn help iddi hi gadw'r momentum ac ennill eiliadau gwerthfawr ar Y ferch oedd y bygythiad mwyaf iddi yn y ras ac Anna Wadsworth oedd honno. Dyma hi. Chwilio am y trydydd i ni nawr. Mae hi'n dod dros y lein fan hyn a Bagstead yw hwnnw, Zoe Bagstead. Wel, un ar ddeg oed yw hi yn y ddosbarth yma ac fe glywyn ni lawer mwy amdani hi, mae'n siŵr. Millie Cousins. Na'r arweinydd yn y ras yma. Ni wedi cael cip ar Amy Wadsworth. Cousins yn cadw'r momentum, yn cadw'r tempo i fyny. Dyna'r gyfrinach. Yn y pellter fan draw, Zoe Bagstead o glwb llwyddiannus y Meindy Flyers. Ac wrth gwrs, maen nhw'n pawb yn ffans mawr o Geraint Thomas yn y fan honno, wrth gwrs. Wedi uh, creu argraff ar hyd y blynyddoedd ac uh, yn y Tour de France yn benodol i dymor e wedi dod i, i ben yn ddiweddar. Ollie Cousins de, yn dod i fewn i'r gwastad am y tro ola. Mae wedi bod yn ras ardderchog i Cousins yn dod adre ar i ffen i hunan. Mae'r gwastad yma lan at y llinell derfyn rhyw 3-400 llath yn cymryd y fuddugoliaeth fan yma yn y dosbarth i ferched dan beder ar ddeg oed ac o'r diwedd mae'n caniatau iddi hunan i wenu. Mae'n edrych yn, yn iddyl iawn yn dyw Mae yna gryfder yn y crofft fyna, credwch chi, fel i ni wedi gweld yn ystod y deugen munud diwetha yma. A dyna mae'n ei olygu, dyna'r ymdrech bod ni'n gadael i hôl. A pan edrych chi i fyny, ni'n dal i weld na dros na neb wedi dod i fewn i'r gwastad, ond y ferch nath fygwth ar un adeg gan y Wadsworth oedd honno. Yr ail safle mor agos ar un adeg yn edrych dros i ysgwyd, ddim ond rhag ofan, falle bod Zoe Bagsted yn, yn nes nag oedd hi yn ei feddwl, ond na fe, mae yna bwyntiau gwerthfawr uh, iddi hithau hefyd. Anna Wadsworth o'r B-Line Bicycles, o'r Clwb Rasio. Uh, tybed, sawl un o'r rhain y welwn ni eto. Wy siŵr y gwelwn ni'r ferch yma. yn datblygu. Zoe Bagstedt, dim ond 11 oed yw hi yn y dosbarth yma. Fel o'n i'n dweud, merch cyn bencampwraig Megan Hughes a Magnus Bagstedt, y daniad. A mae'n gwybod bod ei rhieni yma rhywle, mae'n siŵr gen i. A mae wedi bod yn ras ardderchog i'r ferch ifanc o glwb y Meindi Flyers yn dod adre yn y trydydd safle.